Good morning, this morning. Welcome to Christed Radio and Television, where your matter now we own. Morning Wakayans with Princess Don Show, and on top this 9 o'clock hour, we go quickly rush you into Inside Niger. This now that program we will first bring to you the things that we did for inside the front pages of the newspaper, after which we enter the part two of the show, where Sabi Person go sit down studio to help us pieces the big big yarnings them inside the news. Like for instance, eh, yesterday, not be small thing for along that Abuja to Kaduna road where train been take go tumble and one or two persons wunjo torchlight when don't they go on about it. That now something we will talk later inside the show. And people now don begin dey yarn different different color of their belle on top that one wey People's Democratic Party PDP bin carry their own presidential ticket for 2027 zone am to south saying na only people from south na im go fit drag for the ticket. All this and plenty plenty more na we go carry give you inside the big big tories dem after the front pages of the newspapers. No go anywhere because coming to you next na the front page of newspapers inside Niger. Hello, my country people of Naija. E don tey small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey totori you. Now you go dey watch me live on top Christian radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio big big tori wey dey happen inside program wey we call Inside Naija. You go enjoy am wella because we go break am for you, you go reason with us and you go understand the grammar well well. Wetin you need to do now na to follow us on top www. www.christcellradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omoniyi on top Christ Cell Radio and Television. Your matter na we own.

don cause division inside the north as say the party people dem wey from north wey get mountain levels inside don begin say next week now dem go sit down relook the matter move fit to favour oga tinubu to win election again na wetin arewa youths dey warn be that and still Enter that tori, zoning dey fair to South. Na wetin the Middle Belt join body dey talk be that. US court don put for prison that uh, Osun traditional ruler on top $4.2 million COVID-19 fraud. Two hundred and thirty nine first class lecturers na im don resign comot from Unilag on top say di pay no make sense. Na before before VC na im dey yarn this one. Asuu we no go gree wey dey dey do na so e take cover plenty plenty campuses all over the country as dey dey ready to take sit down do yarnings with ogbonge government on top their allocation wey dem no share give dem. Osun state now don drag ogbonge government enter Supreme Court make dem for take know how dem go finish the matter for their side. Still on still, torchlightment now don start as Abuja to Kaduna train bin get one small accident wey e wound just six people. All this and plenty plenty more na you go see inside the Punch newspaper of today.

Make you for see the full gist. ASUU don dey threaten they will do strike all over the country on top say all waiting they ask for, they never carry and give them. Court say final final made dem for fit swan eh, before before military officer 5 billion naira shares give Ogbonge government. And on the issue of insecurity, Oga Presido Tinubu don say im go bring out a revised national counter-terrorism strategy wetin be dis strategy we go need to all wait make di tin for show face posers on top security contract maintenance afta one hundred and eighty eight train don derail inside six years

Meanwhile, di light no dey dey steady. Osun State don drag ogbonge government enter Supreme Court on top dia local government money wey government no gree release to dem. And still on still, PenCom wey be join body of pension now don begin now dey think, dey dey discuss on top some new new pension investment rules and dem don recover four point five seven billion naira from one hundred and thirty eight employers dem wey no dey pay pension and then patients caregivers dey dey cry dey dey in pain as this issue of no light don cause yaba psychiatric hospital to dey inside darkness the guardian i carry this story and plenty plenty more the vanguard come start by to say on the issue of presidency the northern people now say they are not happy they no support the idea of pdp zoning their ticket to the south And dat tori no stand alone, e carry plenty plenty small small ones dem wey e carry follow body. Oga Presido Tinubu don put six month ban on export of raw shea nuts. Dis way e take do shea butter ori, the nuts to export am raw. Oga Presido say for six months, nothing like that can happen. And then uh, ASU, the protest wey dey dey do, we no go gree, we no go gree, don scatter school work on different different campuses all over di kontri. Osun State don drag ogbonge government go Supreme Court on top dia local government money wey government no gree give to dem. Come and see as passengers dey run kitikiti katakata as Abuja to Kano train just comot from di railway wey e suppose dey follow. Benue State House of Assembly don suspend dia before before speaker on top di impeachment move against Govnor Hyacinth

And moving into the nation, for the nation, oil giant Petrobras don the return say na one of the big big gain wey this Tinubu to Brazil visit don carry come give us. Air peace clearance for Lagos to Sao Paulo direct flight dey make Oga Presido very happy. Uh, minister don start talks with ASU as university lecturers don do warning we no go gree protest dem and uh, before before speaker uh, to all those matter of election say nigerians then soho na him they don elect as the vice president of the world ports join body dem PDP regret to bring Atiku out as their candidate in 2023. Now waiting Abba Moro, the yarn be that. And still on still, Oye Banji, they don't say nobody fit to take put Ekiti against Tinubu as governor, two others don already pick their forms. Enter for inside the nation, you go see am. Even as NSA don reunite 128 rescued victims back with their family. And for the Abuja to Kaduna train wey e move comot from the railway track, Tinubu don promise say im go find support give them.

2.56 billion naira na im dem don pay as ransom in one year and tinubu say in october im go bring out di revised national counter-terrorism strategy and don withhold di local government money of osun state wey dem hold di state government now don drag ogbonge government to supreme court and dem dey challenge di transfer of case to abuja. Still on still for inside the Daily Sun newspaper, Ogbonge government now don begin to shine their torchlight to take check out wetin really happen for that Abuja to Kaduna train wey divert comot from railway and they don suspend any operation along that railway for now. bandits dey show diasef anyhow for inside katsina as dem kill security pipo come even kidnap one couple inside Gbas gbos wey dem do for early momo. Again, Govnor Mbah don call say abeg make dem release Nnamdi Kanu. Finally, Asuu members don vote say dey should do strike without to know when e go end as protests dey continue all over the country. Still on Still, just check out all of this and plenty plenty more inside the Daily Sun newspaper of today. Now, as uh, we don't dey ready for inside Nigerian Tribune, will be the next paper this morning, ASU say patience with Ogbonge government don't dey end. They cannot have patience with government again as they do we no go agree all over different different campuses Them They dey threaten total strike after they finish talk on August 28 with government. Court order six banks to carry di account details wey get to do wit Sowore give to IGP, while anoda court come order say make dem forfeit five billion naira in shares of one before before army general to ogbonge goment. Osun don drag ogbonge goment to Supreme Court on top dia local goment allocations wey dem no carry give dem and dem dey challenge di transfer of local goment funds case come to Abuja. Seven people na im wunjure as Abuja to Kaduna train comot from the track. You go see wetin Oga Shehu Sani and other people dem take dey react for the matter. Oyo dey partner with company to develop Oluyole Free Trade Zone. They say the zone go ginger economy, e go create 5,000 direct work

dem go make sure say dem find dem. And for the health report wey Nigerian Tribune do this morning, they say things dem wey get sugar, drinks wey dey sugary, say e dey increase the risk of to lose hair. Na wetin scientists dey warn be that. Check out the Nigerian Tribune newspaper make you for see all of this this morning. As we don dey ready to pack our kaya, from the front pages of newspapers dem, make we give you a little bit of sports. As inside sports today, Forest fit to end Dennis deal. Uche don set for medical inside the Wolves um, club. Osimhen dey face serious serious para on top the way wey e take talk some kind thing. Wetin happen again? Enter for inside the Point Sports Extra, make you for see am. Ajibade dey hail Okocha

Isak still want Liverpool move, coach don warn Itoma over Usyk fight, the Tigress star Kalu don join Chinese club, and finally for the front page of the Punch Sports Extra this morning, medical curse see Nigerian players wey their transfer no work sake of say dem fail fitness test. Enter for inside the Punch Sports Extra make you for see All of dis tori and plenty more. And dis na where we go take close mouth on top the front pages of newspapers for today. Do yourself a favour, try make you get at least one of these papers, read the full gist, know wetin dey happen so that your own no go loss. Till we come your way again, same station, same time, and other pages of newspapers to still tell you about tomorrow. Continue to enjoy yourself. Have a wonderful day. But no go anywhere because immediately we come back, we jump into the big big stories inside the news today. Hello, my country people of Naija. E don tey small wey I see you. Maybe na one of the reasons why rumors bin dey spread say Kebobo don leave the media space. But you know what? Say no to fake news because I never get tired and I no dey retire. I just change gear small dey make we enjoy ourselves better. Before you don dey listen to me and that voice dey sweet you, the analysis dey totori you. Now you go dey watch me live on top Christian radio and television wey we go dey break down news analysis wella for you on top of newspaper radio big big tori wey dey happen inside program wey we call Inside Naija. You go enjoy am wella because we go break am for you, you go reason with us and you go understand the grammar well well. Wetin you need to do now na to follow us on top www www.christcellradioandtv.com or you fit follow us on top all our social media platforms. My name na Kolawole Omoniyi on top Christ Cell Radio and Television. Your matter na we own.

Drop your contributions for everything wey we dey do and your own no go loss. Now, coming back inside the studio, a lot of things happen just between yesterday and today, from the reactions to PDP wey zone their presidential ticket for 2027 to the south of the country and how people now dey talk about am, to the issue of the train, people wey just enter train say they dey travel from Abuja to Kaduna and short time after train move, Di next tin di train divert, di tin fall, some pipo wunjure, anyway investigation dey go on about it right now. Den to di fact of say Osun State Government don finally say dem no go just siddon look anymore, dem dey drag ogbonge government go court on top dat dia local government funds wey dem neva release to dem and still, University teachers dem, ASUU, don look say um we dey tok, we dey tok, nothing, dem decide to do wetin dem call warning protest yesterday for different different campuses. Though ogbonge government go follow dem tok. Dis and many many more na im be di big big tories dem wey we go take shook mouth inside for di show.

Some pipo say I think di NSIB say six pipo wunjure, dem don treat dem, nema say na several pipo wunjure, dem don treat dem. But investigation is ongoing to know wetin really cause am. As at right now wey me and you dey tok, dem still neva know wetin cause di train to derail. What do you have to say about it? Yeah, di di story wey bin come out be say dem bin dey tok say okay, e be like say di founders don already go do dia work for dat area too. We go need to wait for di investigation anyway to know how dem wan take conclude on dat, but mainly I think di attention dey more on um how dem bin dey vandalise most of our tray um rail um train tracks, Railway. um you understand, um across di nation

e bin shift e bin comot you understand and uh, I, I, I, at a point i remember i think uh, january this year uh, my minister of um, uh, fct bin talk say make dem shut down most of these uh, companies wey dem dey sell iron in uh, abuja including that of uh, day day you understand and many other locations like that wey i bin know about Because of dis situation of vandalism and selling of government properties, I think dey need to do more about dis kind of situation, if government dey struggle to put some infrastructure in place and in return somebody just dey plan everytime sey okay dis thing wey dem dey put let me give dem one or two weeks I go go there go scatter everything and go sell am, e no too make sense and I dey always talk sey Nigerians dey like to learn by examples. Mm -hmm. Then they like to learn by okay, this thing don't already happen to somebody. I hope say no go happen to me if I do this kind of a situation. But when there's no consequence, it go they happen almost every time. Many of us and uh, street light where we get right now uh, yes. in in FCT, Dem dey vandalize am, many of our government infrastructure dem dey vandalize am. Now, if you want to talk about this one, some people may say okay, can we make sure that uh, we install some cameras to monitor some of these activities? And you know what it means? If you are to install camera, you need lightning. in the entire track and you can't be wiser than person wey dey pursue you you understand because you no know say somebody dey pursue you so e e e mean say okay they need to intensify more effort because even the camera itself they can even kolobi the camera Bam. because how many of those locations they want to mount security and for how long running shift you know what it means so they've been catching these people what are they doing with them

With this eh oh today accident tomorrow kidnapper and what have you it could be a serious problem I remember when they wan do the kidnapping to that time dem bin mount something for road eh, be- before they were able to So yes. to stop you to stop the understand thing, yes, because they say train most times. So- na one one time. Yes, Yes. They go, e they- no dey stop. they have to factor this into the activities too because if we are saying okay the Nigerian roads no dey safe many Nigerians cannot afford to fly and you are still making use of that uh, opportunity too and we are now having this kind of a uh, situation it no too make sense and then we shut down some of those uh, companies that time in January

don send e involve e, uh, for X. Mm. He say ah, eh, he hear this matter even though he dey Brazil, they dey give am update. And eh, he don hear this one wey happen. He now say he do come dey sha agree them say okay, he fit. Dey. He now come say they, he dey wait for briefing the investigation so that swift action can be taken. I mean,

rail track na we dey operate i remember na goodluck jonathan government na we go borrow money China, right? to do i can't even remember the country now to go do that uh, the project that time and we were told we need to pay for 20 years now inside the same 20 years that we need to pay automated payment

any serious action against them. So we are waiting for that serious action wey Oga Presido bin promise. All right, so we dey wait for the swift action wey Oga Presido say go happen after e don get the full briefing and get the report of wetin happen. Now moving on now, university teachers that na ASUU dey join body yesterday um dem decide to do a warning protest say dem shut down academic activities, even affecting ongoing exams in some schools and say dem no go work, say dem just use dis one now wan show government a a a introduction of wetin to expect if di talks wey dem get tomorrow wey be twenty eight no go according to how dem want am to go say wetin dem do yesterday so is just a warning notice of what to expect i- is that premature that since already dem don dey shout say say dem go do am nans don say see wetin dem go do if this one happen and dem don and government don say to dem go meet tomorrow

This thing dey pepper us and nobody dey listen to us. We need to make one or two moves to make sure say government listen to us. Mm. But unfortunately, you know, most of these protests and strike, if you no get direct impact on waiting government being they do, it e dey hard for them to pay attention to them. For instance, if to say na health sector na, dem go talk say oh pipu no fit go hospital, di noise go dey everywhere. So you now you now use dat one to know okay wetin be di top priority of um government. I dey always talk am say I no too expect much from di current administration on top of education. Education. Because in the outline of wetin dem talk say dem wan do education no dey inside maybe subtitle or wetin wetin dem go go find am under but in the entire seven agenda hope agenda renewed hope whatever there is no any single place where dem put education on top so based on that go be like say dem too dey ride on the people wey dey there before as per okay 2009 agreement they never implement am by now so

wey dem talk say okay dem go make sure say dem shut down everywhere okay with that one uh, e go uh-huh. help so if i get you now just the lecturer saying we no go go lecture they just sit down for their house they did not shut down anything important they just go go say we no go even come work at that all one, that if one, you no get impact that one na child play now they are used to it they are used to it but but but if maybe nigerians join them Mm. maybe parents come out like the the thing come loud every they come get solidarity will it have impact Yeah, it, it go get impact. That's what the attention I'm talking about. If So na we to need just to- sit down at home, may no go school. No say the person wey wan make that final decisions, their children no dey. Sure, sure. Their children no dey at home. I can bet if na hundred dem be, ninety-nine of them no get pikin for those schools. So they don't care. Na poor people children na dem go still suffer am. So if those complementary actions No and dey. no follow e That's go it. hard the attention no go too dey there eh so children dey at home eh some of them will even talk how, how that one take affect your salary or whatever

percentage wey dem dey wey dem dey bring to take better our education sector oh, na as a result of the fruitfulness of ASUU strike too that led to that that they now resolve okay they will be collecting some certain percentage from companies make dem put am so that dem go use am to dey develop some of these institutions na the one again now at a point they were contemplating of even taking tech fund uh, uh, for, away from them so if you check some of those things e no too sit down well when you compare education here to abroad and you still want to go and compete relatively over there e e no e no too make sense so they need to listen to them if they no listen to them now she also intervene like they be talk because na them dey suffer am But e get this other thing, part of wetin even these lecturers say dem no want, this issue of a loan scheme. Say federal government wan give the lecturers a loan scheme and then they look am say we are saying do our welfare which one wey you wan give us we never even get money to chop you want us make we borrow how we wan pay does do you think that e, e, e, they, are, they they should be angry about it or say na something wey government actually dey do to help them giving them this teacher loan scheme soft soft loans. Yeah, i- if you give soft loans, i- it shouldn't be something you impose on somebody now. Abi have you ever seen any uh, financial institution wey go talk say na by fire by force under duress you must collect loan? It shouldn't be. It should be discretional. Okay, I need this thing. I want to pay back or be deducting it from my salary. Nobody should be imposing anything of such nature on them.

your attention on it. Apart from their salary. You understand? If you are now removing it from salary wey no dey enough before, Yes. and maybe some of them don do like like spending, don spend the money Even remain. because the rule if they want to follow the rule wey engage them talk say make dem no do any other business and you wan give them loan to do what if na school fee dem use that money pay you know say na gbese on top of their head if na transport wey no dey do them before na so i have enough now let me transport oh some of them wey no dey even carry car go office again oh now that i got loan let me buy that gbese like you are giving them liability Because there's no knowledge of how they can multiply that money you are giving to them. So don't impose loan on them. Let them be the one to even approach you, say, Oga, I need loan, give it to me. Hey, make them be the one to approach for the loan. Make government no just give them loan. Anyway, today, still day, we go hear the one we go down today, and we go dey wait tomorrow for the meeting where these lecturers get with ogbonge government and we go definitely bring you all of the updates inside Naija for on top Christed Radio and TV. Now moving on, Osun State government don come look say to, they don use council of uh, traditional rulers, they don use lawyer, uh, even uh, Nigeria Bar Association don put mouth, no any answer to. They don finally through the use of their lawyer come drag ogbonge government go to Supreme Court. Say make Supreme Court force di government to release dia local government allocation to dem. What do we say about dis? Sincerely speaking, one of di reasons why no mata any shege, weda promo or latest or whatever shege wey politicians dey face, Yes, you know the, e dey hard me to pity dem and dis is one of di reasons and I will explain.

Na im Obasanjo talk say I no dey pay una and he dey always brag am. If you remember the last time wey he been dey talk of when dem dey accuse am say he want to turn Nigeria to one party system, yes. he say when Obasanjo government dey give am shege that time, nobody talk about am. Na only him be the one man standing wey dey in opposition. He was in AD yes. then. You understand? Say Obasanjo dey PDP, in dey AD, he no dey release money for am, he no dey do so many things for Lagos and they still survive am. You understand? Now, this is almost the same thing now that he was condemning that is also doing now to Osun State.

NBA bin tok am say dis tin no too make sense. Many senior advocates of Nigeria bin don condemn am say you can't just stop dis pipo salary becos court no tok say wetin dem do no legit. You understand? You can't stop dia allocation. Di same goment wey tok say dey must give dis pipo dia financial autonomy, I mean local goment, till today dem no do anytin about am. At a point, afta making eh, several moves wey goment no listen to dem,

who is missing right now na public dey still dey suffer because if you check the percentage of people wey dey osun state how many of them are civil servants so the best way you can benefit from government is when you enjoy dividends of democracy so if payment of salary will not allow the others to enjoy dividends of democracy what happens eventually when they release this money now it may be during election period and it will be diverted to something else

can we do we really know whether the president even dey aware say this thing dey happen as E- na e- attorney gen they say na uh, uh, accountant Princess, attorney na general when- the when- ministry of finance Mm. he, he he might not know that's who why he owes, share the who work owes them? Who is their employer? What's the body language of the employer? Then they no carry He am share come work to town. them. Can they dare can dey there for instance now tinubu's cousin in osun state is oyetola mm. can they dare tamper with him or touch anything against him if governor governor president no wan make it happen in his absence or in his presence eh, that's, that's number one if you hear for news say oh they don enter supreme court

Dem don explore every other means, e no gree work. Who knows wetin and wetin dem don do, but dem don already carry the matter go for Supreme Court. We go dey wait to see wetin go dey done and how the matter go take go. We really hope say dem go fit settle this matter so that some good good things go also benefit the people of Osun State. Now, before we go close mouth on top the show, Yesterday, news come out say People's Democratic Party, PDP, after their NEC meeting, the National Executive Council meeting, come decide say to the tickets of the presidential for 2027 upcoming election, make the zona to south-south area, meaning make any person for north no try contest for the presidential candidacy, make only southern people do am. The thing na don dey cause reactions. Arewa Consultative Forum, some uh, Arewa Youth Group, and the place is shine the north. No be small para. Some they say Kai say e no good. Like he, he say they get some northern people where get the qualification to do this. Now they don't automatic push them so go one side. Then some other ones they talk say, hey, no be bad idea. say dem stand by di idea middle belt uh, forum some groups uh, professor jerry ghana uh, oga bukola saraki dey say dem stand by di idea other ones talk say ah this thing wey dem do so dey automatic automatic

carry di zoning go south in twenty twenty three and di same way it happened eh, in twenty fifteen too so if dat na di case i think is not a bad idea to me personally but to politician wey dey react say e no make sense dey mm-hmm. know what it means you know say all of dem dey always wait to join di queue Yoo! Before e go reach us again, maybe na twenty thirty one before e go say e come to this eh particular side and dey know what it means. At that point, you know what you need to invest for you to remain relevant for eight years in Nigeria because they invest more. Then they always happy, oh, they are talking about me. Waiting newspaper they talk today about me. You understand? They, they flip or they say, oh,

My turn now this time around I'm not talking about that one candidate wey go even do the contest. The my turn I'm talking about is you know how things dey work for Nigeria. All this nepotism wey dem dey always accuse us of and stuff. Oh, if my person dey there, many of my persons Go go, follow enter. enter Abuja, enter Aso Rock. Dep- depending on the tribe or person wey be dey for Aso Rock, depending on the fresh faces wey you go dey see, dey look for houses in Abuja. So that kind of mentality, e dey there. Anybody that is nurturing that kind of mentality, e no go too make sense to am because they feel like, oh, I'm part of this party, uh, the situation get as e be. But wetin be the overall interest? If you do your permutation, how una wan take win election first? And na wetin dem no dey prioritize be this, why dem dey always do this guess an error. If you say, okay, regardless, let my party win first. Na wetin Tinu um Buhari bin do o. He say, I don comot subsidy o from PIA, but I wan make my party win. First. Hmm, make dem suspend the implementation for 18 good months. You understand? And he eventually come out to come talk am through Garuba Shehu say, I wanted Tinubu to win. I wanted APC to win. And the reason why I no implement subsidy. Even though we are not encouraging that, because it no really show say you have the interest of your nation at heart. just because of say your party must win and your candidate must win e no make sense but these are the kind of uh, situation wey dey for ground we don talk yesterday about okay why they needed that South zoning East, Yes. and they know because they have this impression say okay south must finish eight years Hmm? in an ideal situation we no suppose to dey talk about am Exactly. in fact if somebody no perform well we should have a system wey go even Yes. comot am in two years not to even finish that first four years we should have a system to get rid of that kind of person but unfortunately Na di situation wey we find ourselves be dat. But but dat. somebody like like one joinbodi now of dis Arewa groups tok say very vital northern votes will be lost wit dis zoning, say some northern pipo no go vote o, say dem no go vote for dem because dem feel say dem dey dem no allow dia own pesin, dem no dem no give am free free ground.

the if you dey look zoning mm. south do eight years uh, north do eight years and all and ten but again the lay country people you know we dey very tribalistic for mm. this place mm. you get we dey be looking say south do eight years no do we dey not be looking say our person we no see name of our person there you no think say such a thing go come up say dem dey expect say oh as tinubu dey there oh eh make we dey see abdullahi mm. so the next thing maybe we see tinubu mm. we see makinde mm. we see obi mm. uh, maybe say we see amechi or something mm. we not see any abubakar we not see any abdullahi mm. you no think say that thing go go come the north people we not think eh eh oh, eh eh oh, they want to southernize it, the country it, it, it is what they already know that probably is the turn of the south

Dem listen to im advice. Tinubu came on board, he say, I no dey do that kind thing. I go carry Shettima. He won the election. You understand? So they too may try their luck. It's a matter of, okay, to even now convince Nigeria, say all these things wey una dey even talk, e be like say na fiction na e be, e no even dey anywhere. They can try their luck, but the reality wey dey for ground right now, especially even for the people of the north, politicians know the way dem dey always target them. They will not target, for instance now, They will not target the people wey wan go even cast that vote that day. They will choose to target their religious leaders. They will choose to target their political leaders wey dem dey listen to. They will choose to target their father in each family. Mm-hmm. So whatever these people say likely may be

mostly na wetin the head of the family dey talk na im others dey follow the moment you finalize some of these things this thing you're talking about if they agree say we dey ready to follow any candidate mm -hmm. na so the bandwagon go really happen only when they no agree now and they have this impression say we get the number in the north mm. we no get the southern no get the that number. number so now where the thing go dey highly competitive be that and i even want it to happen in that way. Uh -huh. because another thing i even still wan ask like you talk now with all this one talk, but with the reality mm. the reality no dey affect us for nigeria people no go look say we are hungry mm. we have tried this person we have tried they, they will no longer vote. no our mumu never done. so we no dey look that one our mumu never done for any reality if our mumu don done for any reality i was shocked how buhari won election in 2019 based on wetin nigeria be witness for four years you understand i even i dey more shocked when apc now return in 2023

if you see a politician wey come around you and he just greet you normal you ask am critical questions he answer you he dey go you say goodbye sir in fact na you still offer am water make he drink and he leave that spot you no expect anything from am and him too no ready to give you anything we don start to dey fix the system small small if I want to at least pity politicians small as we speak right now, I no go lie you. I dey always make Timi Agbaje in Lagos witness this thing time without number. Any candidate wey show face in any gathering wey no wet ground, they will insult am say this one never even start. True. The same people wey talk say this one never even start. When he come eventually emerge winner, maybe he don wet ground, they don vote am. Na dem go still dey insult am say im government no dey perform. Meanwhile, e needed to recover from all di losses. Every single place wey dis pipo dey go, dia spending na di reason why Udume bin tok say true true politicians dey thief money but dia thieving it on behalf of Nigerians. Hmm. So we never ready let everybody do the right thing and we get a strong system in place to fix this country. Gbam.

Continue to follow us on top all of our social media platforms. We dey X, we dey Instagram, we dey Facebook, we dey YouTube, and we dey every other platform wey you sabi at Christ Radio TV. And our website na www.christradioandtv.com. Enjoy us, be with us, subscribe to our channels, like us, drop your comments, and your own no go lost. Till we come your way again, my name na Princess Anyiana.